Chu vawinia hian kan thil tih leh kan hnathawh hi a pawimawh kan ti a, ka hi ti loh theih loh nia kan ngai a. Mi tam tak kal chak pawh in dang kir chungin ti hian thu takin vawinia hna kan thawk a ni. Chuvang chuan helai hmuna kan hnathawh dan te kan hnathawh chhan te a tlangpui te pawh,

Sawm anga a ni. Theitu tur a ti ang ang te a sawi ang a. Gate kan siam. He National Highway Number Six lo kal tur kan duh loh zia lantirna atana kan gate siam chu hria a ni a. Amaherawh chu kha gate hria anih avang khanin kan chawn ta tih nai maw, he National Highway Number Six hi kaltlang kan phal ta tih na maw a ni miah lo tih kha Hretlang ta ila, hun rei tak nikum March ta atangin kan lo bei tawh a, kan i meleng leh pawhin vawi tam tak min chanpuiin a tul apianga min ti ro tiin thu te maw min thah a, tin tin appointment kan mamawh ang zawng zawng te pawh min hmuhsak fo thin a, a chunga pawh lawm thu kan sawi a, hun a lo kal zel a. Kan bawh zui zel bawk a, NHIDCL te kan dawr a, Mizoram PWD te kan dawr a, Mizoram Chief Minister te pawh kan dawr a, beiseihna sang tak kan neih zel laiin tun hnai kum sang hi leh sawmhnih pakhat lo her chhuak ah hianin kan tum lo leh beiseihloh deuh maiin DBL Company Haryana lam atanga Lo kal te chuanin Salai kawng bypass tuna kan dinna hmun atanga penga seventy two point three five kan tih tui chang a lut thla a, kawng laih tumin hma an rawn la ta rup mai a ni. Hei hi Kawlkul leh a dulte khawtlang chuan kan hre thiam lo a, kan hma lak tawhna leh kan lo hma lak tura kan hma chawp zawng zawngte ah pawh he thil hi Kan do dal zel dawn a, a theih paw tawpin kawngpui khua leh dulte khua din chhung chuanin he kawng hi laih a ni dawn lo a nih tih kha kan phawng chhuak dawn tawh a nia. Tin, Vawinia leh hun hmasa lamah Champhai lam Tlangdung atanga vawkhanna te, a ṭu langa thian fai tura social media lo lang ṭhinte hi kan pawm thlap a, kan cho thlap bawk a ni tih hi kan tarlang bawk duh a ni. Kan phai NGO te pawh kan sawm duh a, ral khat atanga mi rawn tawng mai mai lo in a tul a nih chuan in hriatfiah tumin puitling tak in min dawr sila kan duh a ni. Chutiang ni lova eh thi lai atanga ralrin leh an hriat ang anga he thu hi kai leka sawi darh mai mai lo turin, ih kan hriat tir nawn bawk a ni, kan hma lak tawh te chu kan hre vek a, mipui ten ih kan theih pha tawp kan chhuah a, kan thiam leh kan theih phak bak ah te pawh chuan chang a awm thin, marawh chu ih kan theih pha tawp kan chhuah bak ah hian in Pathian kan lawm atang kan nei a, kan kan ruah chhung chuan he kawng hian in ih Bypass Road hi Bypass Road kan tih National Highway Number six tuna kan dinna hi fifty four point four zero a ni a, heta tanga Lai Peng hian in. Tui changah khuarin seventy two point three five zero a tia a chhuak thla dawn a ni. Chumi chu tlem han sawi fiah ngaiin kan hria a. Helai a tanga peng lo hianin khitah Kawlkulh hmunah Kawlkulh khaw tlang ina siam thu pek anga MPWD te nena survey an lo nei tawh a kal khianin tuna a tawina tura an sawi fo. Kilometre sawmthum pakhat leh point pali panga an tih ve ziah hi kilometre sawmhnih leh pathum leh point pahnih bial velin a chhuak thei a ni. Chuvang chuanin a inseihlaihna hi a tam viau lo a tih chhutchiang duh se chuanin inpawmpui sak maithei a ni. Tin, an khawi hi su ni miah loa inrawlhchham phaite hi tuna chinah chuan inrawlh tawh lo turin an hriattir bawk a ni. Ka duang e. A hmasain vawiina kawlkulh leh tute thalai helai hna tangte ei chibai gan pung hmasa chu englo tun hi mla ka nih hnu a rawn kal chak awm lo tak ka rawn kal vawi hmihna a ni ta hemi kawngpui vang hian amaherawhchu. tih theih nei lo mai la, min hla hung viau mai la, a rawn kal dang hi chu ka tih ve turin ka hria a, in lo ngaih dan a kha chu engah pawh lo ni se la, tiin kan rawn chho leh chawng mai nia, hei mla kan han ni tir atang hian theihtawp chhuan hma kan han la chho ve dawn a, i han chhuan tur leh thil dang hmalak pawh hi ka la nei miah lo va. Chuti laiin a gear khan an phak dawm cham cham a, Covid in hi an nuai chho ta a, Paul kum tana hostel nuai zanga man central in hi an pawm sak tawh pawh a hnam zui dawn em, engtin nge central rawn tih chhun zawm dawn tiin awm mek a, tin dul te hawl tur khan an thehthlak te pawh kum in hian khan an thar thlawh leh lai, Covid a rawn lar leh engtin nge themaw theme angin an awm chho leh a, tin kan hospital te pawh sak khat a ngai ni tiin. Heng militia te pawh ka rawn enpui tawh a, chung te pawh chu kan tel tha ve zel a ni, a en duh tan chuan kutah kan la thaw en thei a, amah erawh chu a hlawhtling na kan kut a ni lova, covid in a rawn nuai chho ta bawk si a, chung chu thu hmaah tlem kan sawi duh a, ih thaw hlawk lo bawk a inti khawp mai. Chutih rual erawh chuan tian India ram mai ni lo, khawvel pum tunah hianin hripuihin an nuai chho a nia, hetih lai hian kan mamawh tam tak te Mlf anang atang pawn hriselna lam kan ngaih pawimawh deuh phei a lo la ngai a, tunai Covid vei sawmhnih chuan kan awm hlauh phei chuan hemi area mi mi rethei te te te kan ni hlawm a, a mla ho hian chuvang chuan khangah te pawh harsel duk lo ka rawm theih nan kan damdawi te pawh kan doctor pawh ka phone a hei tur lawk khaw pawh an rawn whatsapp a four siah sawm sawmhnih admit ngai ta se kan mamawh zual chu chung chu ni e. A rawn tia chungte pawh chu tunah kan lam khawm tir mek a ni aizawl a tiang lam chu kan rilru la hawi deuh avangin thalaite mamawh leh thil tam tak kan han ti ve thei mai mlf an atanga tiangah te pawh ih nikum atang khanin a kal leh thei lo a vawinia kan rawn kalna chhan ber isua erawh chuan chu kha lang reng deuh tlem hle sawi ka duh a sawi kam hi a felna a nih lem lo vangin in lo hian atana tha ka tih ka ngaihdan te pawh rawn report ve ka duh ni. He ti lah hi chuan kei chuan NHIDCL ka dem ber a ni, pakhatna chuan ni kum May ni hnih ah, ni ngartha ni sanghnih sawmhnih ah an office ah keimah ngei ka va kal a, thlalak te pawh ka la call tha vek a. Hei heti lai ka bial a, kal tang tur NH6 hi khawiah nge i kal tir dawn, dulte te kawl kulh te tlawh dawn em ka va ti ni. An mahni pawh zu zawt ula kan va sawi ngei a ni, keimah chauh lo kan va kal. Chuan tah chuanin Dulte leh Kawlkhur a chaw dawn an ti a, kan lawm em em a ni. Chuvangin ka rawn kal pawh nghak hman loin phone-in kan rawn sawi chho nghal a, nangmahni ang tlukin kan lawm a ni. Tah chuan Dulte tleng a rawn lai chho leh bawk nen sawi neuh neuh chu awm mah sela, Dulte Tianlaitlang hi chuanin hei sawi neuh neuh hi tam a, politics-ah te leh thil dangah chuvangin A tlangkam na zawng hi chu kan rilru ah kan lo awi vek chuang lo, kan zawh hian min hrilh chiang fak duh miah lo ni hma zawng khan NHIDCL hian kan zawt kan zawt heti lai kan NGO hruaitu te nen ngei pawhin an office ah kan va kal a ni, khami hnu khan a kal ve in awm em ka hre lo va, vawinia kal ah hian NHIDCL office te, chief chief engineer, highway ah te pawh kan va kal a, kei pawh ka tel hle hle a ni, chungah te pawh chuan. Tunlanga kal loh tur lam tur hi engmah an sawi lo a ni. Amah erawh chu kumin kum an thar chho va, sawi ri kal en tak em avangin niriat January khan ka ko a ni. Office ah ka ko a, Kawl kulh lam aiawh in ka ngam tak kan thian pa Pu Zauma pawh nang sap tawng thiam deuh a, I lo tel phei ve rawh ka ti a, ka sawm ringawt a a rawn tel phei ve a Pu Zauma, tuna fai nan chak a awm hemi pawh. Chuan kan han sawi ta atah chuan ka hriat hmasakna ber ni ta a ni official chuan. Niriat January-ah a kal dawn lo e tih min thil ta a ni. Chu chu phone pawh rawn sawi lovin ni sawm pakhatah ka rawn tlan chho vang vang a, zing dar thumah Aizawl tang ka rawn chhuak a, thu lawmawm lo mah ni se tiin hetia phone-a a lawmawm lam kha chu phone-ah kan inhrilh mai a, a lawmawm lo lam kha chu a ka rawn kal dawn zan pawh ka la inngaihtuah viau a ni. Engtin tak min ngai ang maw a, mla thil ti thei lo te pawh kan ni tawh mai a ka ti a. Kan tih theih bak te pawh a nih ve bawk a, tah chuan lo fel em em a lawm thu pawh ka sawi duh a, ka hupu rang khan min lo dawng sawng lo a, i Kawlkulh Highway Restaurant ah kan VC te, NGO te leh midang nen ti hlanin kan han ti ho kha a nia, chuan chumi hnuah chuan kan Chief Minister pawh kei pawn ka hmu leh a, kan kan pu hnenah pawh hian kan Chief Minister hnenah pawhin thil chiang kuangin an lo hrilh bik miah lo a ni, official leng lo. Kar hmasa khan officially Mizoram sawrkarah a lut ve chawk a ni. Tuna a kal tang na tur a hi. Chu chu ka va zawt a, Pu Kyaw Lal Sawm vela advisor a hma a ENC pension a kha. Hei NHIDCL pawh a kalna tur hi ti chiang ro, chiang takin sawrkar min rawn hrilh ro tia, chuan hrilh ta chu chu Khawzawl DC ah pawh an thawn chho a kha a ni ta a ni. Kha kalna tur an ti a kha. Chuvang chuan he thil hai chuan thil a dirah sawi mai se la, Keini ah pawh ni thung a, he ti lai ka bial mipui ten thu dik hriat hi ih an chan ho a ni ka ti a, thu dik kan hria a, kan ngaihdan a kha chu eng pawh lo ni rawh se, thu dik hriat a kha a ngai ni, chu chu ni sawm pakhat January ka rawn chho chhan pawh kha a ni a, tah chuan tian thil a lo awm ta a, pawi ka ti khawp mai kei pawh ih heti lai tana tha dem ngai taka hma la te zawng zawng pawh kha lawm thu ka hrilh duh cheu a, nangni tawrang tluk zet in I kan tuar ve a ni tia kha i kan sawi duh a, tin chu chu i neih chai DCL chung chang ni leh ta se la, a pahnih leh na chuan tura ka sawi ang chiah khan kan Chief Minister pawh ta in lo hmu a, a ni pawn theih tawp a chhuah a, ka hriat pui a. Chu tiang bawk in Saitual tha laiin an lo hmu bawk a, Saitual pawh hian kal tang sen tia chu pawh chu a ziak phei a, tin a phone pawh phone bawk a. Helai vang pawh hianin vawi hneh vawi thum chu phone a ni. An din thil chiang tak an sawi duh chiah bawk si lo. Tum dan an lo nei si laiah khanin a ni ta. Hei hi Mizoram sawrkarin a kan tih theih bak a ni. Engpawh ni se kha laiah kha chuan i theihtawp kan chhuah tlangin ka hria a, i in mi hriatthiamna pawh kan ngen duh ni ta se la. Chuan a pathum lehnaah chuan Champhai District awm thin kan nia, Champhai ti Champhaitu pawh kan ni ve ni. Kawlkulh te dul teh te. Amaherawhchu District thar a lo pian takah hian Tunah hian Phawzawl District-ah kan awm chauh zawk a ni. Ama zawngin Champhai ti Champhaitutu, Champhai District ti ropuitu kan lo ni ve a ni. Tah chuan eh, tunah pawh hian office tam taka hi a la dah fel theih lo vain Champhai hnuaiah kan la awm angain hei LAB ang chiah te. Chutih lai chuan anni pawn anmahni khawtlang tan atha Aizawl an thlen hmah dan tur ringawt ngaihtuahin Mizoram Thatna tura bawn ngaihtuah bikin ka hre lo. Chutiang chiah chuan kei mi pawh ka hmuh dan tho a ni. Kei kei ah pawh ania thahnem kan ngai a, helaia a kal theih dan leh kan hman tangkai theih dan khan a ngaihtuah a ni. Chu chu NGO Coordination Committee ang ve vein a nia. Chutih laia NGO ve ve. Inbiakna pawh awm hmasa lo a, step hnihna tura ka ngaih, step step khatna tura ka ngaih zawk ti lo a, step hnihna an lut nghal hi chu ka dem em em bawk a ni. Chuvang chuan pa chanchang zawk tur a district capital ah pawh hnuai kan lo awm ring tawh na nih avangin FIR te intheh luh khuma hetianga inti a hi. Kei chuan tha ka ti lo va. Chuvang chuan an FIR pawh hi hnuk kir leh turin hawi nge hianin ih ka ngen duh bawk a ni. Chuvang chuan heti lai hianin Kawlpur Misual lawmkhawm emaw Dulte Misual lawmkhawm emaw kan ni lo va, khawtlang tana tha tur NGO zawng zawng leh khawtlang hruaitute kal khawmin an ngaihtuah a ni a. Chutiang bukin champhai pawh a ni bawk a ni. Chu vailei hi tlawmngai pawlte hmahruaina nih avangin Ih, dawhkan ti ila inbiak a, kan harsatna te pawh tha taka an rawn en ve erawih chu. Pa chanchan an nih avangin an tih tur ni awm taka ka ngaih laiin, ih, a ngam zawngte chalah chil an rawn hnawm niin ka hre ve deuh a, chulaia chu, ih, a tha lo ka tihna lai a nia. Tumah Mizoramah hianin. I inhaw thei bik tur emaw kan awm lo. NGO level ah phei chuan mipui tana thawk tlak vek kan nihna zawnah chu chu Champhai NGO chungchang ka ngaihdah kan sawi leh ni ta sela, engpawh nise a tawp berah chuan hei mut pawh har a tut lai chu nangni pawhin ni tho ka ring a. I rilru hian a lo vei ve hman khawp mai a, a hminga a bialtute an nih chuan keilo pawh hi bialtute vel hian eng ula an ni tho ka ring a. Chungah chuan. ih theih tawp kan chhuah tlang tawh a, tunah pawh hianin ih in thil tih a ngai chuang kei chuan awm ka ti em em a ni. Amaherawh chu kan duang mitin thil a lo thleng lo a nih pawn rilru puitling tak bu a ngaihtuahna phui tak neia kan tih hi a thain ka hria a, chulai erawh chuan chu tichuan awm lo rawn tih chu ka tum hauh lo va, tunah hian dultete, kawlpui te ih hma hma bak tak kan la nei a. Tun ti chik in siam reuhah pawh hian house ah hian pawh ka sawi tawh a, tin lehkha pawn ka theh lut tawh a, heng ah te pawh hian in kan chal home a, nangni backup na tel lo chuan mla bang tar a tih theih ni leh lo ang, tun kawngpui ang deuh tho hian. Chuvang chuan chungah chuan chal ho puia ka sawi cho a, Paul pul hi kawngpui la pal tang ta maw, pal tang ta lo maw, office pawimawh video te awm tur a ni, chung zawng zawng a chu theih tawp kan chhuah tlang a. Keipawh hemi ah na nana hi chuan Mizoram sawrkar tih theih chin alo ni ve bawk a, mla ah tlak phah dawn mai la na takin ka rawn cheng tih ka thiam duh cheu a. Khawva erawh chu hlawhtlinna kan kut a nih loh vang erawh chuan tunah pawh kan khawchhuak officer ho te pawh in lo titi pui dam a, kei chuan ka phone ka phone thin a ni. Hei SP te pawh kan nei a, khi tah Champhai lamah te a dang lo zawt mang la. Tun hnai ni loin ka phone phone hi chu lo tang ve deuh teu, pu Tawna bulah lo sawi ve teu te ka ti a, chung chu kan chan tlan a kan ti a ngai a, chungah chuan kawngpui hi theih tawp ka rawn chhuak a, kan duhthusam a thleng thei ta nih chuan sawi ngai lo a lawmawm a ni mai, a lo thleng ta lo nih pawn khuaro ah kan dah tur ni lo, dulte te duh eh kawl pui te hi ti a kha, a ti chu mi tur erawh chuan ka mimal tih theih ni lo a thutlukna siamtu pawh ka ni pha chiah lo. Amah erawh chu kan nawr tlan erawh chuan kan hlawhtling ang tih ka ring tlat a ni. Chumi tur chuan ka sawm duk cheu a, eng theih deuh chuan kan inhrin chhuah ang a. Kan hma bakah thil tam tak hei Police station, outpost chungchang te pawh kan han tia a sak khawp mai a, hma chu kan sawn ve hret hretin ka hria a. Tin hei district insiam remah chhawi ang kharin.